a hi pfuleni tibibele ta hina eka buku leyi hi nga ku dyondzeni eka yona we are learning through the book of acts may we please turn to the book of acts chapter 4 hi ta hlaya kumbe ku dyondza kusuka eka verse 23 eka siku ra namuntlha

ta ku khensa ka kereke i nhlokomhaka vhesi 23 ku te loko va tshunxiwile va tlhelela eka varikwavo kutani va va tivisa hinkwaswo leswi va va tivisa hinkwaswo leswi va nga leswi nga vuriwa hi vaprista lavakulu ni vakulukumba va tiko a hi khongeleni xikwembu lexi hanyaka xikwembu xa le henhla henhla n'wina mi nga mutumbuluxi n'wina mi nga muvumbi eku hlengeletaneni ka hina eka siku ra namuntlha hi lava ku titsongahata hi lava ku amukela leswaku hina hi swivumbiwa n'wina mi xikwembu hi lava ku titsongahata leswaku n'wina mi dzunisiwa mi tlakusiwa rito ra n'wina ri hi khoma timbilu ta hina rito ra n'wina ri ya va leri tirhaka eka siku ra namuntlha ri hi pfuxelela, ri hi dyondzisa, ri hi tsundzuxa naswona ku va mhaka leyi hosi hi yi tekaka. Ku hanya eka minkarhi ya namuntlha munhu a nga ri na Kreste i ku va a tlangisa vutomi bya yena hikuva siku rin'wana hosi mi ta lava vutihlamuleri mi ta hi vutisa leswaku xana hi endle yini hi vutomi lebyi mi hi nyikeke byona Kutani Xikwembu, ni khongela leswaku Rito ra n'wina ri ta hi pfuna, ri ta hi nyika leswi hosi hi fanelaka ku swi endla kumbe ku swi tsundzuka ku swi endla. Ni kombela leswaku timbilu ta hina, Hosi, ti pfuleka ni ku twisisa ka hina. Ni khongela leswaku, Hosi, vurhongo byi fambela kule na vanhu. Mi hi pfuletela miehleketo ya hina ku twisisa, ngopfu-ngopfu Matsalwa lawa ya kwetsimeke, lawa huhutiweke hi Xikwembu. Na khensa Hosi ni ri karhi ni kombela ku tsongahatiwa, ni kombela leswaku mi ni tirhisa hi ku va ni vula leswi tsariweke eBibeleni, ku nga ri marito ya mina. Na khongela hi ku titsongahata, Xikwembu. Amen. Right, so eka siku ra namuntlha hi fikile eka Timhaka chapter 4 and then Mr Khathunga kumbe makwerhu va hi dyondzisile eka vhiki leri nga hundza eka timhaka chapter 4 verse 1 ku fika 22 so kambe namuntlha ya emahlweni hi lava ku vona dyondzo leyi nga kona kusuka eka verse 23 ku fika eka verse 31 kasi dyondzo ya mina eka siku ra namuntlha ni yi vitanile hi nhlokomhaka leyi nge Xikhongelo xa xivindzi. Xikhongelo xa xivindzi, the title of my passage today, it is bold, a bold prayer. Now, hi dyondzile hi ndlela ya ku khongela eka vhiki leri nga hundza naswona eka service ya hina ya nanhlikani Kambe namuntlha hi la ku vona rihlanguti rin'wani, another angle of prayer. This morning we've learned about how to pray in the previous evening service and also we also want to see another angle of prayer which is a bold prayer. Xikhongelo xa xivindzi i nhlokomhaka. Eku heteleleni, ni lava leswaku hi twisisa leswaku Vakreste va nkarhi lowu kumbe lava hi hlanganaka na vona eka Timhaka chapter 4 a va huwelela eka Xikwembu ku kombela ku tiyisiwa kumbe a va huwelela eka Xikwembu va kombela xivindzi ku dyondzisa hi ta Kreste va nga chavi nchumu. Vakreste va ndhawu leyi kumbe va nkarhi lowani a va huwelela eka Kreste kumbe eka Xikwembu va kombela ku tiyisiwa, va kombela xivindzi xa ku dyondzisa hi timhaka ta Kreste va nga chavi nchumu. So I want us to learn about how believers cried out to the Lord or the believers cried out to God for boldness to preach about Christ without fear.

Xana hi nga huwelela njhani eka Xikwembu tanihi kereke loko hi tshuka hi hlangana na mintlhontlho kumbe hi hlangana na swirhalanganyi hambi ku ri evuton'wini bya hina? A hi languteni xikhongelo xa Vakreste lava. So hi ta tsundzuka leswaku eka chapter 3 hi ta tsundzuka leswaku eka chapter 3 Petro u hanyisile xilema loko a heta ku hanyisa xilema a dyondzisa hi ta Yesu Kreste. Kutani eka chapter 4 kumbe vhiki leri nga hundza Mr Khathunga va hi dyondzisile leswaku Petro na Yohana va vuye va khomiwa hi vakulukumba na vaprista hikwalaho ka ku dyondzisa hi timhaka ta Yesu Kreste va yisiwa emahlweni ka ka nhlengeletano leyi yi vitaniwa Sanhedri so loko va va va va va horise munhu va va dyondzisa hi vito ra yesu kreste va khomiwa va khomeriwa sweswo va yisiwa emahlweni ka nhlengeletano so namuntlha hi lava ku dyondza leswaku loko se va tshunxiwile emahlweni ka nhlengeletano ku vuye ku humelele yini so we will recall from our, uh, our from our review that Peter heals a lame man and then preaches about Christ in chapter 4. Now they are arrested for doing that.

Petro na Yohane va tlhelela eka varikwavo se hi laha ni nga vulaka kona leswaku a va khomiwile a hi swona va huma eka khoto kumbe eku tengisiweni so loko va tshunxiwile ku te loko va tshunxiwile verse 23 eh, va tlhelela eka varikwavo kutani va va tivisa hinkwaswo leswi va nga leswi nga vuriwa hi vaprista lavakulu ni vakulukumba va tiko so hi vona petro na yohane va tlhelela eka varikwavo va that means va tlhelela eka vakreste lava a va ri na vona mi ta tsundzuka leswaku enkarhini lowuwani yesu kreste kumbe moya lowo kwetsima a wu ri karhi wu ponisa vanhu va endla kereke se swi endla leswaku va tala loko hi fika eka chapter 2 yi kombisa hi lava nga 3000 and then loko hi fika eka chapter 3 yi kombisa hi lava nga vavanuna se va va ringana 5000 So va tlhelele eka varikwavo, hi vulavula hi vanhu lava amukeleke rito hi ku tsaka eka Timhaka 2 verse 41, lava pfumeleke. Va tlhelela eka varikwavo, hi vulavula hi Vakreste va kereke. So va tlhelerile va va tivisa hinkwaswo leswi va nga swi nga vuriwa hi vaprista lavakulukumba. Va vule yini vaprista? se loko hi tsundzuka eka dyondzo ya hina ya vhiki leri nga hela hi languta eka verse 17 so vaprista va va byele leswaku a hi va layeni hi ku va chavisa hi xikongomelo xa ku va chavisa leswaku va nga ha dyondzisi hi vito ra yesu kreste loko hi languta eka verse 17 yi vula leswaku vaprista

uh, have said. And we find that from what did they say, what, what did the Sanhedrin told them, it was in verse 17. So Petro na Yohana a va huma eku tengisiweni tanihi laha hi nga vula not hi mhaka ya ku a va endlile swilo swo biha kumbe swo ka swi nga basangi kambe a ku ri hi mhaka ya ku a va dyondzisa hi vito ra yesu kreste naswona a va horise xilema a va tengiseriwa ku endla swilo leswinene so you can imagine so kusuka kona va ya eka lava nga ni vun'we na vona lava nga na mhaka na vona ku nga vakreste a va yanka munhu un'wana na un'wana vete loko va tshunxiwile eka um nhlengeletano yeleyo va ya eka vakreste van'wana

So I wonder if we have that kind of thinking today as we're sitting here, or we want to quickly look for our own solutions and liaise with the world. So vakreste lavawani loko va tshunxiwile eku tengisiweni lokuwani va vuyile va ya eka vakreste

to turn to the church. So Peter and John set a great example. So let us look at their bold prayer. Point number one, verse 24. Point number one, hi lava ku languta xikhongelo xa xivindzi xa vakreste. so vhesi 24 valavo loko va twile sweswo valavo i vakreste loko va twile leswi humaka eka petro na yohane loko va twile sweswo va tlakusa marito ya vona eka xikwembu hi mbilu yi ri yin'we va ku so the first point hi vona leswaku ka vhesi 24 va khongerile va ku hosi hi wena xikwembu lexi endleke tilo ni misava, ni lwandle, ni hinkwaswo leswi nga eka swona. Verse 24, we acknowledge or we see that they acknowledge God. In their prayer, they acknowledge God as a Lord of creation. Va tivile xikwembu lexi va xi khongelaka kumbe va tivile xikwembu lexi tanihi hosi mutumbuluxi leswi kombisaka matimba lamakulukumba ya xikwembu they acknowledge god as lord of creation in their prayer so ha swi vona leswaku loko va twile marito lawa petro na yohana va va byeleke wona va khongerile they prayed together they prayed with one accord ku fana na le ka chapter 1 verse 14 so va ku hosi eka bibele ya mahungu lamanene a yi tirhisi hosi yi tirhisa n'wini wa hina n'wini wa hina swi fana na loko ku ri na ni ri na munhu loyi a nga henhla ka mina kumbe a nga hosi ya mina kumbe a a a ni a ni lawulaka loko hi vulavula hi le ntirhweni i muthori wa mina Hi yena loyi a a tivaka swilo hinkwaswo kumbe a lawulaka swilo hinkwaswo. Se Vakreste lava loko va khongela va ku Hosi i rito ro sungula leri va nga ri vula. Leswi a swi hlamusela leswaku Xikwembu hi xona n'wini wa hinkwaswo. Ene hi swi vonisa ku yini? Va ri Hosi hi wena Xikwembu lexi endleke yini tilo, hi wena Xikwembu lexi endleke yini misava. Hi wena Xikwembu lexi endleke yini? Lwandle na hinkwaswo leswi nga eka misava. So Vakreste lava va huwelela hi ku khongela eka Xikwembu va ri karhi va kombisa leswaku hi ku tiva tanihi Xikwembu mutumbuluxi, hi ku tiva tanihi Xikwembu lexi nga na matimba hinkwawo. So in their prayer the first thing they do it is to acknowledge God as Lord of creation. Now, remember, they have just heard about the threats of stopping the gospel. And we've learned last week, leswaku the gospel cannot be chained. Mahungu lamanene kumbe evangeli yi nga ka yi nga tshikiwi etikweni rin'we. So, lexi va xi khongelaka xo sungula eka xikhongelo xa vona i ku va va amukela leswaku hosi Hi wena Xikwembu lexi nga na vulawuri hinkwabyo. So i mhaka leyi va yi vulaka yo sungula so they first acknowledge God as sovereign Lord they acknowledge him as sovereign Lord they acknowledge him as the one who is uh, powerful who is almighty because he has created the universe the universe belongs to him and all that is in uh, the earth so hi ndlela yin'wana a va vula leswaku xikwembu hi ta eka wena i nga ni matimba hinkwawo se swi vula leswaku xikwembu xi na matimba eka xiyimo na nxungeto lowu vaprista na vakulukumba a va va chavisa hi wona Xikwembu i Hosi ehenhla ka hinkwaswo. Se hi vona hi laha loko va ri karhi va tiva leswaku Xikwembu i mutumbuluxi kumbe xi na matimba, swi vula ku Xikwembu na swona xi na vuhosi ehenhla ka xiyimo lexi. Now, why are they acknowledging God as Lord of creation? They want to point or they want to imply that also Lord is sovereign over this situation, over these threats of stopping the gospel. So they first acknowledge that. So hikuva a va leswi a va kombisa ntshembo wa vona eka Xikwembu tanihi mulawuri wa misava leswaku va nge tsekatsekisiwi hi valala a va vula leswaku hi na ntshembo eka wena mutumbuluxi naswona a hi nga tsekatsekisiwi hi valala that is a prayer of boldness A hi voni leswaku loko va, va, va ri karhi va xungetiwa, lexi va xi kombelaka xo sungula, e va ku, Hayi, Xikwembu, hi kombela leswaku u hi susa eka xiyimo lexi. Xo sungula lexi va xi vulaka va ri, Xikwembu, hi wena i lawulaka swilo hinkwaswo. Meaning ku, Xikwembu u na matimba ehenhla ka xiyimo lexi. So i xikhongelo xa xivindzi lexi hi tsundzuxaka leswaku kahle-kahle Xikwembu Xi kona kumbe Xikwembu xi na vulawuri, xi tshama xi ri na vuhosi ehenhla ka swiyimo hinkwaswo swa misava. So a ku na na nxungeto lowu nga sivelaka evhangeli, a ku na na nxungeto lowu nga sivelaka ku dyondzisiwa ka rito ra Xikwembu. So mi nge ni mi pfuna eka siku ra namuntlha hi ndlela leyi, a hi tidyondziseni ku khongela hi ndlela leyiwani ya xivindzi. Hi ta va hi karhi hi vula leswaku ina eka swiyimo hinkwaswo leswi hi hlanganaka na swona, Xikwembu xi na vuhosi. Why? Xi tumbuluxe misava. Xi yi endlile na hinkwaswo leswi nga endzeni ka yona, hayi swin'wana, hinkwaswo leswi nga endzeni ka misava. So this communicates now that yes, we acknowledge the threats, but they are under Lord's almighty power, who is more powerful

hi loko hi vona loko va ku hosi hi wena mutumbuluxi kumbe hi wena loyi i endleke tilo misava na lwandle xa vumbirhi in the very same verse so the first point we see how they acknowledge god as lord of creation the second point we see how they acknowledge god as lord of revelation in the very same verse 24 So this is in verse 25 and 6, but then it starts in verse 24. They acknowledge God as Lord of Revelation, verses 25 to 26. Va tivile Xikwembu lexi va xi khongelaka tanihi hosi ya nhlavutelo kumbe hosi leyi nga na ku hlavutela. Va ku u vurile hi nomu wa nandza wa wena Davhida. That is in verse 24. U vurile hi nomu wa nandza wa wena Davhida. Ibule yini? Verse 25 and 26 is actually a quote from the Pisalema 2. Buku leyi hi hlayaka namuntlha ya va timhaka chapter 4 verse 25 and 26 yi huma eka tipisalema chapter 2 hi ndlela yin'wana xo sungula va ri xikwembu hi wena u endleke misava xa vumbirhi

so ni lava leswaku hi languta swin'wana laha a hi fambeni swin'we eka luka chapter 24 luka 24 mi ta tsundzuka leswaku mutsari wa buku ya timhaka i mani i luka mutsari wa buku ya timhaka i luka so sweswi a hi fambeni eka luka chapter 24 Hosi Yesu Kreste loko a pfuka eku feni u va nyikile ku twisisa Matsalwa, ku suka eka Matsalwa ya Nawu kumbe ku suka eka Matsalwa ya Testamente ya Khale ni ya Vaprofeta. So, loko hi hlaya eka Luka chapter 24 verse 25, wun'wana a nga hi hlayela. Someone can read us Luke 24, verse 25. This is under the second point. They acknowledge God as Lord of revelation. Un'wana nga hi hlayela Luka chapter 24 verse 25. kutani a ku eka wona yo vanhu lava nga twisisiki Va timbilu leti hlwelaka ku pfumela hinkwaswo leswi vuriweke hi vaprofeta. now eka xiyimo lexi a va nga twisisi kumbexana va nga ri na ku twisisa mara nhlokomhaka ya luka chapter 24 yi ri ta ku pfuka ka yesu kumbe ta ku pfuka ka yesu eku feni right so loko a pfuka eku feni uh, verse 44 in fact ni lava ngopfungopfu verse uh, it's fine verse 44 from verse 44 yi ku kutani a ku eka vona hi tona timhaka leti ndzi nga mi byela tona loko ndza ha ri na n'wina ndzi ku timhaka hinkwato leti ndzi tsariweke ha tona enawini wa muxe ni le vaprofeteni ni le tipisalemeni ti fanele ku hetisiwa ka va loko a pfula ku endla yini ku twisisa ka vona leswaku va twisisa matsalwa So, loko hi ya eka timhaka 4 vhesi 25 and 26 va hlavutela kumbe va vula matsalwa lawa wa nga vuriwa eka tipisalema ende va le ku ma twisiseni eka xiyimo lexi leswaku yesu kreste u hi nyike ku twisisa o oh, i vurile ku mhaka leyi ta humelela ene swi huma eka testamenti ya khale so loko yesu kreste a pfukile u va nyike ku twisisa se hi vona leswaku Vutivi na ku twisisa ka matsalwa lawa swi pfunile swikhongelo swa vona, swi va nyikile ndlela ya ku khongela hi yona, swi va nyikile ndlela yo vulavula na Xikwembu lexi va xi tivaka xa ku hlavutela leswi va nga swi vula. So, Xikwembu kumbe Yesu Kreste u va pfurile matihlo va kota ku twisisa timhaka ta Testament ya khale. And therefore, va lava ku vula leswaku Xikwembu hi ku tiva tanihi Xikwembu xa mutumbuluxi, hi ku tiva tanihi Xikwembu lexi humelerisaka leswi u swi vuleke kumbe leswi u nga swi hlavutela. so hakunene vakreste lava a va khongela hi xivindzi va vula leswaku u swi vurile leswaku vamatiko va ta hlangana va lwa na hosi yesu kreste because verse 25 and 6 talks about vamatiko mi dzumadzumela yini mi kanela yini timhaka ta hava tihosi ta misava ti pfukile ni tindhuna ti hlangene kun'we ku lwa

and this is a time where there are threats on the line i nkarhi lowu ku nga na ku chavisiwa i nkarhi lowu ku nga na nxungeto ka vutomi bya vona kambe vona xo sungula lexi va xi endlaka va khongela hi ku xikwembu hi ku tiva hi ndlela leyi xikwembu hi ku tiva hi ndlela leyi so hi vona hi loko va khongela va ya emahlweni ve le ku huweleleni va ri karhi va khongela ku u vurile hi nomo wa davhida ku vanhu va ta lwa na yesu kreste ende eka vona loko va ri karhi va xungetiwa a ku ri ndlela ya ku ri vanhu va lwa na ku dyondzisiwa ka timhaka ta yesu kreste so va lava ku swi vula ku exikhongelweni xa vona ku wena xikwembu u swi vurile hi nomu wa nandza wa wena So they want to acknowledge that, Lord, you have said it through your servant. And now it is happening. So, ni le ka minkarhi ya namuntlha a hi langutila ntsena loko hi vula hi vona hi loko Yesu Kreste a ri karhi a tidyondzo ta Yesu Kreste ti ri karhi ti lava ku ku siveriwa A hi le ka minkarhi leyi ya Bibele ntsena ni le ka minkarhi ya namuntlha matiko ya lwa na Yesu Kreste. Today mi nga tivutisa ku njhani matiko ya lwa na Yesu Kreste varhangeri va hina va lava va nga switulwini va va tiphati teti ti nga kona kwala misaveni ve le ku lweni na timhaka ta Xikwembu. Mimfumo ya hina yi lwa na Yesu Kreste so xana hi fanele ku yima hi va languta ku ve le kule na yesu kreste ku ha hina hi ta yima kwala swi lavi hina kumbe hi fanele ku va na xivindzi xa vapfumeri lava even today There are people who are threatening the kingdom of Christ. It is not only during these times where the kingdom of Christ was threatened.

a va khomi loko vanhu va dyondzisiwa hi yesu kreste in our country we are not arrested for preaching about christ but then how is then the, the, the kingdom of christ threatened hi ndlela leyi mfumo wu kuma matlhelo man'wana wa ku alela yesu kreste ende wu endla hi ndlela ya ku mi nga swi voni leswaku mi ta bayiziseka wu rhandza ku sasekisa tindlela leswaku wu ta sivela mfumo wa yesu kreste varhangeri va hina va rhandza ku sasekisa tindlela leswaku va ta sivela mfumo wa yesu kreste so va tirhisa matlhelo man'wana mfumo wu ri swi sasekile leswaku vanhu va rimbewu rin'we va tekana ivi un'wana a ku hayi mina a swi lavi mina mfumo wa swi pfumelela sweswo hi swona kambe bibele ya swi pfumelela no yes our government is not preventing us from meeting and teaching about christ but they find alternative ways to threaten the kingdom of god they, our government in south africa does allow um, homosexuality to happen and loko hi ri vanhu lava hi lavaka leswaku mfumo wa yesu kreste wu ya emahlweni a hi fanelangi hi va hi miyela Hi laha Vakreste va ve na xikhongelo xa xivindzi. A wu yimeli ku hayi swi ta humelela ka siku rin'wana no i fanele i swi sivela ka ha te tani i fanele i va na xikhongelo xa xivindzi kumbe u endla hi mhaka ya xivindzi ku swi sivela so yi lava mfumo wa hina wu lava leswaku rimbewu rin'we ri tekana naswona mfumo wu pfumela leswaku vanhu va susa khwiri kumbexani va dlaya va endla abortion bibele yi dyondzisa leswaku ku dlaya i yini i xidyoho ivi then hina hi ta sungula ku swi languta ku a ah, mara a ri na malembe mangani mara a ri na malembe mangani mara a nga ri na malembe bibele a yi langutisi malembe yi ri ku dlaya i yini i xidyoho se ma swi vona ku mfumo wu ringeta ku swi tisa hi tindlela tin'wani to saseka leti hi hetaka hi nga ti voniku mara ntiyiso i ku a hi Dyondzeni eka xikhongelo xa vanhu lava leswaku a wu a va ri karhi va xungetiwa leswaku mfumo wa Yesu Kreste wu yimisiwa mara va ku hi lava ku khongela ene hi lava ku khongela hi xikhongelo xa xivindzi hi lava ku acta hi ndlela yo karhi a va swi tshikangi ntsena so well wun'wana a nga ku well swa fana um loko mfumo se wu lava ku nghena ne le kerekeni wu ku a ka ha hlanganiwa ekerekeni n'wana ku hayi swa fana ko va vhiki rin'we ntsena kumbexani mambirhi hi ta tlhe hi vuyelela loko xikwembu xo ku tekela moya wa wena wo hanya just a minute wa ha ta hanya nakambe a wu nga hanyi nakambe so this is war i mhaka ya nyimpi loko vanhu va ringeta ku xungeta mfumo wa yesu kreste i mhaka ya nyimpi if people now try to threaten the kingdom of god it is a big war it is not just a slight thing they will try to use different ways but let me tell you it is war it is a spiritual war people want to stop the spreading of the gospel through various ways. Yes, they may not say don't preach about Christ, but they will make sure they find ways to infiltrate the threats that will um, not honor God's kingdom. So as to swi tiva leswaku loko xikwembu xo ku tekela moya wona hambi ko va ku ri minute not vhiki just a minute so that's why loko mfumo wu lava ku hi ringeta ku hi chuhisa ku no mi nga ha hlangani vaheveru 10 verse 25 yi lerisa vakreste leswaku mi nga tshuki mi tshika nhlengeletano so loko ni rhandza ku vulavula na vanhu va khale va vula leswaku uh, you know khale maybe kokwani xana va nga ni pfuna khale vanhu a va hanya hi ndlela ya kahle va tikhoma mara minkarhi leyi nga ku swilo a swa ha ri a swa ha fani na khale hi swona kokwani se i nga tivutisa ku why i nga tivutisa ku why masiku lawa vanhu a va ha ri na vumunhu Kambe ntiyiso wa kona i ku a hi languteni leswaku ku sungule rini swilo leswiwani. Loko ku susiwa tidyondzo ta Bibele eswikolweni ku humelele yini? Misava yi sungule ku va yin'wana. People even say that these days people lack morals. If you can look when did that start? It is because

If people try to take that out, then they are threatening the kingdom of God. And people want to do that. They just, it's not like they are, eh, they are intentional. va le ku swi endleni hi mavumu va teka tidyondzo ta yesu kreste hi mavumu so hi lava ku tivonela so these people they were discerning

so xana hi vakreste lavo tani namuntlha na loko ku xungetiwa timhaka ta mfumo wa yesu kreste do we just stand and say hayi swi ta hundza kumbe hi endla xa n'wanchumu vakreste lava a va khongela xivindzi xa va khongela xikhongelo xa xivindzi ku hi niki matimba ya ku vula hi nga chavi nchumu that means we need to be strengthened

Lord of Providence and Redemption va tivile Xikwembu lexi tanihi hosi ya ku lerisa ni ku kutsula. They acknowledged God as Lord of Providence and Redemption. Verse 28. verse 28 in fact ni ta sungula ka verse 27 leswaku yi kota ku uh, vulavuleka hikuva kunene heroda na pontiyo pilato ni vamatiko ni tixaka ta israyele va hlangane kun'we emutini lowo ku lwa na yesu i was talking about threatening the kingdom of god nandza wa wena la hlawuriweke Loyi u nga n'wi tota. Ku endla leswo hinkw ku endla hinkwaswo leswi voko ra wena ni makungu ya wena ma swi leriseke rini eku sunguleni, leswaku swi ta humelela. Aku khongeleni ka vona they acknowledged God as Lord of providence and redemption, saying that, well, Lord, you have ordained this.

Petro na Yohane na Vakreste a va vulanga leswaku yo hi lovile va vula leswaku Yesu Kreste actually Xikwembu xi swi vurile Xikwembu xi swi vurile Xikwembu xi swi kunguhatile Xikwembu xi swi lerisile when eku sunguleni God planned this Xikwembu xi swi lerisile eku sunguleni. I mhaka leyi Xikwembu xi nga yi kunguhata ku yi ta famba hi ndlela leyi, yi fika laha yi endlisa so. So these Christians acknowledged that and they knew and they wanted to use that as their prayer. So today in John 15 20,

Xana hi khongela hi ku vula leswaku hi niki matimba hi ya kwele nyimpini hi xanisiwa hi kha hi pfumela? Yesu Kreste i swi vurile Yohana 15 swi kona loko hi hlangana na tinyimpi hi hlangana na ku tikeriwa hi hlangana na eh, miringo how do we react a prayer of boldness will show our commitment to the cause of christ

of redemption because loko ku ri karhi ku ya emahlweni na nxungeto lowuwani nxungeto lowu a wu endlangi leswaku yesu kreste a nga vi mihluri right hi tiva leswaku yesu kreste u file a tlhela a pfuka a ku pfukeni ka yena u ve a ri karhi a ndla yini a kuma ku ponisiwa for vanhu The Lord Jesus Christ was victorious in his death. Therefore, they said, well, this happened. Yesu Kreste u pfukile. Hikwalaho ka sweswo, ha swi tiva leswaku Xikwembu xi swi kunguhatile. Hi nga chavisiwi hi mhaka ya nxungeto lowu. So at the cross, it seemed as if Jesus was defeated, and yet God used this as the secret weapon for the redemption for sinners. a swi languteka nga ku kreste u u u u ta u u ta u ta wisiwa kumbe kreste a nge he pfuki exihambanweni kambe xikwembu a xi ri na makungu ya ku i ndlela ya ku va kreste a kuma ku ponisiwa eka vadyohi

exikhongelweni xa vona xa xivindzi a va khongela va ri karhi va tiva ku xikwembu i hosi ya kereke yesu kreste u te ndzi ta aka kereke ene xikwembu xi ta swi humelerisa the lord jesus christ said i will build my church and therefore in their prayer they acknowledge that he is the lord of the church and therefore it will prevail and those words strengthened them those words in their prayer made them to persevere. So they acknowledged God, they acknowledged God as Lord of the church in their prayer. Va tivile Xikwembu tanihi hosi ya kereke eka xikhongelo xa vona. So after acknowledging God, God's character in different ways over uh, the situation or over the threats, and having adorned God as the creator and the revealer and the ruler and the redeemer, now they turn to the matter at hand endzhaku ka ku va va ku okay xikwembu u mutumbuluxi xikwembu u muhlavuteri xikwembu um eh, i munhu loyi u kotaka ku kutsula kereke sweswi Hi kona va khongelaka va lava ku va lava ku vula mhaka leyi nga emahlweni ka vona so verse 29 kutani sweswi this is the christians praying i vakreste va ri karhi va khongela kutani sweswi hosi they still use that word a va a va jiki a va tlheli sweswi hosi languta ku xungeta ka vona just look at their threats consider us

so it is now in verse 29 va ku languta ku xungeta ka vona u nyika malandza ya wena ku vula rito leswi va nge te hi nga swi vuli leswi va nge te va hi laya ku hi chavisa hi nyiki matimba ya ku swi vula ngopfu hi nga chavi nchumu Vhesi 30, U tshamuluta voko ra wena leswaku ku ta endliwa ku hanyisiwa ni swikombiso ni masingita hi vito ra Yesu, nandza wa wena la hlawuriweke. Now their prayer calls for God's attention that we request the boldness not to be delivered from the threats, like I said, but to continue with all boldness, without fear, and that more signs and wonders may continue in the name of Jesus. As opposed to verse 17. Va kombela matimba ya ku tiyisiwa. Va kombela matimba ya xivindzi xa ku vula leswaku rito ra Xikwembu ri ya emahlweni endzhaku ka loko va chavisiwile ku mi nga ha tshuki mi dyondzisa hi vito leri. Verse 30 Hi vona hilaha xikhongelo lexi kumbe xikhongelo xa muxaka lowu xi hlamuriweke ha kona. A hi languteni vhesi 31, Ku te loko va khongerile, xivandla lexi va hlengeletaneke eka xona xi tsekatseka. Kutani hinkwavo va tala hi moya lowo kwetsima, kutani va vula rito ra Xikwembu hi ku endla yini? Hi ku tiya. Va vula rito ra Xikwembu hi ku tiya. Xikwembu xi tshembekile, vanhu va hosi. Xikwembu loko xi lerise swilo swo karhi, a swi na mhaka leswaku ku na vurhangeri bya njhani kumbe njhani, swi ta fika emakumu. I mhaka ya ku hina hi fanele hi tiyimisela ku tshembeka ku Xikwembu, na chava mara ni niki matimba ya ku tiya, hi ku hi leswi wena i nga vula swona. Vanhu vo tala va khomiwile, vanhu vo tala va dlayiwile hikwalaho ka rito ra Kreste, ene hi leswi Vakreste va fanelaka ku endlisa xiswona. vakreste a va fanelangi va ku o oh, hi vakreste loko se va ku e se va va ka hayi se hi tsutsumela hala ve ri hala ku ku bihile vakreste va fanele ku yima va tiyisiwa ene xikwembu xa hlamula hi ku xi te ni ta swi endla ene vakreste lava swi tshembile va ku wela yesu u te ri eka tipisalema ku ta va na vanhu lava nga ta xungeta yesu kreste mara yesu kreste u ta pfuka va swi vurile eka xikhongelo xa xikwembu hi ndlela yin'wana a va vula ku u te u te u te sweswi hi niki that's what they were doing you said you said you said now give us so masingita na swikombiso leswi hi swi vonaka a ku ri leswi a swi hlavutela matimba ya xikwembu Their prayers were answered. The very same building in which they had gathered, it shook after prayer. I remember someone saying, uh, it shook so that they can be unshaken. So yindlu leyi a va ri eka yona yi tsekatsekile xikwembu xi kombisa leswaku ni hlamula swikhongelo swa n'wina yi tsekatsekile leswaku vona va nga tsekatsekisiwi God filled them with the Holy Spirit and they were bold in speaking the word. Loko ni ri karhi ni heta hakanyingi hi lava xikhongelo xa xivindzi ku tshama hi tiyile As Christians, hi lava swikhongelo swa muxaka lowu swa ku hi tsundzuxa, hikuva hi mpela loko i ri munhu loyi u pfumelaka eka Kreste, u tshembaka eka Yesu Kreste, u hi tshama hi kha hi rivala. Nkarhi wun'wanyana swiyimo swa hi tshikelela ivi hi hleketa ku, kahlekahle Xikwembu xi kona ku vulavula ntiyiso kumbe wu karhatiwa. Mara loko hi tsundzuxiwa hi marito lawo tani, loko hi tsundzuxiwa hi rito ra Xikwembu, loko hi tsundzuxiwa hi tindlela leti ti ti kombisiweke kumbe ti humeleleke eka rito ra Xikwembu, hi tsundzuka hilaha Xikwembu xi nga tshembisa na ku hlamula swikhongelo swa muxaka lowu, swa hi khutaza. So hi lava ku tsundzuxiwa hi xikhongelo xa muxaka lowu. Leswi vapfumeri va khongerile hi ndlela leyi hikuva xileriso xa Hosi a xi tluriwi. sorry a xi tluriwa va khongele hi ndlela leyi hikuva xileriso xa hosi a xi tluriwa vanhu lava a va lava ku xungeta timhaka ta ku yesu kreste a nga dyondzisiwi so na hina hi fanele ku ti yimisela hi endla leswi fanelaka so xikhongelo lexi xi hi dyondzisa leswaku hi fanele ku amukela vanhu hi fanele ku amukela vumunhu bya xikwembu eswikhongelweni swa hina hi minkarhi hinkwayo hi fanele ku amukela vumunhu bya xikwembu kumbe hi fanele hi tsundzuxiwa ku tshembela eka vumunhu bya xikwembu swiyimo hinkwaswo swi khinsama emahlweni ka xikwembu So vuhosi bya Xikwembu byi fanele ku hi pfuneta ku hlongola ku chava loku hi nga vaka na kona loko hi hlangana na na swiyimo kumbe hi hlangana ku xungetiwa tanihi kereke so vuhosi bya Xikwembu bya hi tsundzuxa ku ku chava ku nga vi kona endzeni ka hina so lawa i marito lawa hi fanelaka ku ya tirhisa ku tata swikhongelo swa hina leswaku hi ta kota ku khongela hi ri na ku tiyisela

Hi kombela leswaku hosi mi hi pfuna hikuva tindlela tin'wana ti kona tindlela to tala ti kona mfumo wa ti tirhisa ku lwa na mfumo wa Yesu Kreste ku nga va ku ri ku hi tshikisa ku dyondza rito ra Xikwembu kambe ti kona timhaka leti hosi ti kavanyetaka kumbe ti xungetaka kereke ti nga va ti nga humeleli hi siku rin'we kambe endzhaku ka malembe hi ta swi vona loko hosi Yesu Kreste Timhaka ta Evhangeli kumbe timhaka ta Bibele ti susiwa eka timhaka ta tidyondzo. Ku pfumaleke xichavo, vana a va ha yingisi vatswari va vona. Hosi hi tiva leswaku n'wana n'wana i tibyela ku i na right. Kambe entiyisweni n'wana right ya yena i ku yingisa vatswari va Efesa 6 verse 1. Ha khongela Hosi, hi ri karhi hi tiva leswaku ina hi na vana kwala hi khongelaka kona, hi na vakulukumba, hi na vanhu lava Hosi va fanelaka va yima va tiya va yimela ntiyiso. Hi ri hina hi kombela ku tiyisiwa, hi ku tiva leswaku mi Xikwembu lexi nga ni matimba hinkwawo, mi Xikwembu Mutumbuluxi, mi Xikwembu lexi hlavutelaka naswona mi Xikwembu lexi nga na ku lerisa, swi nga leswi hi kombela leswaku Hosi mi hi nyika ku tiyisiwa. etimhakeni ta vukreste bya hina ha yesu kreste amen inkomo ni khensile hi ta va na nkarhi wa ku uh, break hi nga se endla ezra groups and then hi ta vuya nakambe for ezra groups